Ah, asanti sana asanti sana mwiroreri wakwa haria hothe ungikorwo ri ni tuigite ngumo ya uria mukenetio ni tabarira ino andu a kuma diaspora andu a guku gukuhi aria twaragia ruthiomi ruru tondu maya nimo mathina maria tukoragwo twi namo mathina maria turakorwo me gwitu mucii maria me thiini wa society na nikio turageria gwetha solution ya maundu maya ni atia tungika na twĩ na ndungata ya ngai eh, madam mũmbi wa ndũng'ũ tamba ũtwĩre atĩrĩrĩ mũmbi tũtaraga Mm. gũkinya bangi Eh, we wĩ wĩkaga atĩa nĩgetha twambe kũmenya nĩgetha mwĩroreri amenye to gatumia oro ũguo niĩ njĩtagwo mĩrĩ mũmbu wa ndũng'ũ na nĩ tuge niĩ ndĩ ndĩ mũrĩmi tari wa ngirigaca no nĩ njĩkaga nginya mediation ndiũĩ kana nĩ mũkĩ mediation nĩ kĩ na koguo na ndo mũtarani koguo maũndũ macio mothe rĩ nĩ njĩkagĩra community Thank you. Ĩĩ. Now, tutanakinya ũhoro wa mediation, tamba ũheane namba ciaku cia thimũ. Ĩĩ, mũndũ ũngĩenda kũria kĩũria kana kũ- kũnjarĩria namba yakwa ya thimũ nĩ 0722 six eight two two zero five na rĩtwa rĩa wĩra njĩtagwo mũcokanĩrĩria ĩĩ mũcokanĩrĩria no akĩgua namba ciake nĩ 0722682205 ũngĩkorwo wĩna kĩũria o gĩothe no handĩke hau komenti-inĩ na definitely twathoma no nginya tũgũcokerie kĩũria kĩrĩa ũngĩkorwo ũkĩũria atĩrĩrĩ madam Mobi Ĩĩ. Last time rĩ nĩtũraririe ũhoro wa ũhoro wa early pregnancy ũrĩa twana tũciaraga ũguo na ũmũthĩ ũyũ rĩ ndĩrenda tũthiĩ tu na mbere na topic ũyũ but nĩtũkũingĩra thĩinĩ hanini tondũ tũrenda twaranĩrie atĩrĩrĩ eh, kana gakwa ga kairĩtu rĩ nĩkahirwo ihu nĩ kana gaku ga kahĩĩ nĩguo na rĩu niĩ ndahĩrwo mwana nĩ niĩ kũrĩ raihu rĩrĩ ndĩ- ndĩ- ndĩ ithe wa mũirĩtu kana ndĩ nyina wa mũirĩtu kuma day one na complications iria ciothe ikoragwo ho ndoya mũrigo ũyũ ndĩ niĩ no mwanake wa mũ- a- aciari a mwena ũrĩa ũngĩ rĩ mwana wao no arathoma no areka atĩa na njĩra nguhĩ ta tũtarĩrie if it happens aciari acio both parents amwe na mwanake na mwana wa mũirĩtu mabatiĩ gwĩka atĩa nĩ tuge wa mbere is, eh, nĩ nĩ tuge nĩ nĩ ũndũ ũtarĩ mwega gũkorwo ciana ikĩgĩa ciana no rĩu to nĩ magĩire rĩ no anga tũgũitha ciana ici rĩu wega nĩ kũnyitana tũmenye atĩrĩrĩ niĩ ndĩ nyina wa mũirĩtu ũyũ nĩ mwana wakwa na nĩ atiga cukuru nake mwana nyina wa mwanake amenya atĩrĩ ũyũ nĩ mwana wa- wa- wa- mwana wakwa wahira mwĩrĩtu we nĩ ihu kwoguo rĩ andũ aya nĩ magĩrĩirwo nĩ gũkorwo mena ngwatanĩro na maranĩrie na hatirĩ mũndũ wa kũmbrĩmwo tondũ wa rĩrĩ gũkorwo we wĩ mwanake nĩ wa- nĩ wate- nĩ wa- nĩ watarirwo nĩ aciari aku rĩ ndũngĩrahotete gũthiĩ to that level wĩ mũnini ũtakinyĩte na mĩaka 18 nawe mũirĩtu gũkorwo nĩ wonire aciari agũgũtara rĩ onawe ndũngĩakoretwo ũkinyĩte that stage koguo na no rĩu omission ĩno ya aciari rĩ nĩ yoka yamũkora inyuĩ rĩu mũrĩ ciana mwĩ ciana na nĩ yamu affect okay rĩu handũ haha rĩ ũkorwo nĩ kũhotekeke rĩ eh, aciari acio nĩ magĩrĩirwo nĩ kũiguithania moe mũrigo na moe mũrigo ũcio tondũ nĩ wao Mhm, nĩ responsibility ciao mhm. ona kũbĩrwo githĩ to gũtiakĩrĩ o kwao wakũremwo nĩ kwarĩria rĩngĩ ciana Ĩĩ, kana rĩngĩ ona akorwo nĩ aremire rĩ tondũ no- no aririe na akĩreme rĩ no areme tũtingiuga nĩ wa mwega gũkĩra ũrĩa ũngĩ Ĩĩ. tondũ erĩ nĩ mekire atĩa nĩ maremire nĩ maremire na nĩ manyitana na meka ũguo meka no rĩu kaingĩ na kaingĩ ithuĩ aciari rĩ eh, kwenja a mũirĩtu ona tũtiendaga kũmenya iu nĩ rĩaũ Mhm. aca ona tũtiũragia mwana Mm. thikũ icio cia mbere nĩ tũragio Rĩu Na thĩ. no nginya ũngĩoigire Thaa ici nginya ũraigua. na waiga tũgakinyĩra kĩ Mwe- Mwene. mwene Mm. tũruaga gũkinyĩrwo githĩ ũcio ndegũthiĩ ningĩ kũhire kangi Eh, Atiga ũguo. Ũmũthĩ ũyũ marorio. Atĩrĩrĩ, mũrigo ũcio nĩ wao. Ndeo nĩ yao. Kagoigĩte nĩ yakwa. gatikwenda kũrio ĩ nĩ tondũ mwamatuire tũ baby gatikwenda mũmwĩtaga kũrio mũtirĩ ndĩ mwenda kwa- kũ correct ciana Mhm. na rĩrĩa wĩiga rũthanju thĩ tũtikuga makĩhũrwa twahũragwo to twahũragwo ũru biũ ĩ na gũkĩingatanio ĩ na kũhũtithio ĩ ĩ tarĩ punishment yes no at least nĩ wega kwaranĩria na mwana waku na ũkamwĩra ũhoro wa ma tondå ma ä gå tå ra ä ma koguo ah, twambe tũnyite atĩrĩrĩ Mm. nĩ tumire gwĩ ciana ici Ĩĩ, tondũ ciothe nĩ ciana ciothe nä ciana nĩ nĩ itigũ- ona ingä thiä gotinä itingä ohwo Ĩĩ, nĩ Aca. ciana rĩu tume gwĩ ciana tũke kũrĩ aciari tondå nä ngwenda kairĩtu gakwa gathi na mbere na gĩthomo rĩ nawe nä å kwenda mwanake waku athi na gũthomo rä na haha one plus one nä hokire product ĩngĩ ya kana rĩ responsibility ya kana gaka rĩ nĩyo ũroga aciari mabatiĩ gũkorwo makĩmĩnyitanĩra ndio ndĩrĩga nĩ magĩrĩirwo kwani gũthiĩ ũrĩa kwagĩrĩire rĩ magĩrĩirwo kũnyitanĩra erĩ mũira mwana mũirĩtu na mwanake makĩgimarĩte mamenye kana nĩ magakĩhikania kana matigakĩhikania Mm. nĩ tondũ ingĩ mũndũ anenehaga agacoka agatwa itua Agacenjia rĩake meciria. ageciria meciria niĩ ndikahikia kau gagĩcagi ya gwitũ Yeah. Mm. agathiĩ agakĩona angĩ arĩa megũthiĩ nao gũthoma nao na kũu kũngĩ Yes. no cia aciari the value ĩrĩa twarĩ nayo tene ya ciana rĩ yagĩrĩirwo gũkorwo ĩho ũkamenyaga atĩrĩ ona mũrũguo nako ndiakarega mũirĩtu ũcio rĩ nĩ ahandire mbegũ mũciĩ ũrĩkũ nĩ ahandire mũciĩ ũcio Ĩĩ. koguo no nginyagia atũrĩirwo atĩrĩirwo gũtuĩka gũtu- baba atuĩke gũtu- gũtuĩka batha baba wa mwana Ĩĩ, ũyũ no tigũthiĩ agĩciaraga kira tigũthiĩ mahali. agĩciara agĩtigaga agĩtigaga no rĩu tondũ waga kũmũria rĩ Ĩĩ. akĩrĩ guo gũthiĩ na mbere gwĩka Ĩĩ, nĩguo nĩguo na rĩu ningĩ kwĩna mũtino ũngĩ ũgũka Ĩhĩ. aga gu- ku- ku- akorwo nĩ kuma kũmũthuri tu athiĩ kũrĩ kũrĩ ũyũ ũngĩ rĩ ndegũkĩnyitwo nĩ HIV AIDS Na- na- na- na ĩkorwo- ona ake agĩkũre wĩ mũciari na akũra ĩ mũciari. koguo nĩ very important kũ- gũkorwo tũkĩ advise ciana citũ Ĩĩ. ona ũhoro ũyũ wa arata wa- wa- wa- wa- wa mũndũ atakinyĩtie gũkorwo nĩ akĩhika nĩ ahiki- nĩ ahikitũkire wa gũthiĩ kũ have sex rĩ Rĩrĩa ũkoragwo ũkĩmwarĩria ũkamwĩra atĩrĩ no mũgĩe ndũgũ na kairĩ kamwe na kana no mũtigake maũndũ ABCD. Yes. Tondũ Koguo- mekũrehe mathĩna maya na maya na maya. So in short Mumbi no uge nĩ wega ciana ikorwo ikĩbundithio ũhoro wa sex education. Ĩĩ na kwĩrwo gũthomithia ciana ti kuga atĩ atĩ nĩ magana.

Kaana gake nĩ kega. Ĩĩ. Gakoreirwo ndagĩtarĩ arĩa na cindano. Wa mbere nĩ ehĩtie tondũ mwana ũcio angĩgacoka age mwana, egũtũra aigaga nyina nĩwe watũma akaga mwana. Either nĩkĩo kana tikĩo. Wa kerĩ wathiĩ gũthecithia mwana ci- ciana mwana cindano nĩkĩ? Ndu akĩmũhingũrĩra njĩra atuĩke kĩara- kĩere kĩa njũra- kĩa njĩra-inĩ njĩra-inĩ Ii, kĩere kĩa njĩra-inĩ atĩ mũndũ wothe ĩ tondũ ndakĩmenya ndangĩkĩgĩa erote kanyone Ii, no no ũguo. tũrĩu ndakĩmenya ndangĩkĩgĩa nda na nĩ mwana Yes. ũtarĩ mũgimaru wa kũmenya atĩ ona ũguo areka to wega Mhm. koguo hena mehia maingĩ mũno aciari Koguo kũrĩ aciari. family planning ti ya ciana yes nĩ ya andũ agima Cokera rĩngĩ hau. tondũ mwe wabĩra Family planning ti ya aciari nĩ ya aci- ti ya ciana nĩ ya aciari tondũ yo mara family plan Ĩĩ. mwana ara family plan kĩ Yaũ. na ndakĩ na family Ndakĩrĩ na family. Ĩĩ, nĩkĩ areka nĩkĩ ũramũthomithia Ĩĩ. Ĩĩ. rĩu mwana ũcio rĩa gĩgacoka atuĩke nĩ egũnyitwo nĩ hiv and AIDS rĩ, Mm. ona akue ndegũgũtũra kũmeneta wĩ mũciari tondũ nĩwe wa- Akũmenete. nĩwe wamũ- wamwagithirie njĩra Koguo mũciari no akĩigua. mũciari Wĩharĩirie. ruta wĩra mũritũ kũruta ta ti mũritũ tondũ nawe nĩ No warerirwo arerirwo. Ĩĩ, thirũ ũtarĩ ho githĩ tuorogio No worogi. Ĩĩ. Kwoguo mũciari ũyũ ũreciria ũhoro wa mwarĩguo ũrĩa ũkũmũtwara na hau ũguo athecwo cindano ya mĩeri ĩtandatũ, ya mĩaka ĩtano, wĩkunye hau tondũ no ũrehere mwana waku mathĩna. Tũrĩ o hau ũguo rĩ, thĩinĩ wa wa wa wa wa wa mahu maya rĩ, wanaigua rĩngĩ na rĩngĩ arĩa mahiranĩte mahu ona ti mwana wa nakũu nja, either cousin, nĩ mama, nĩ ithe nginya wa mwana ũcio kana nĩ andũ related with the, with the girl uh, situation yakinya hau ũguo nĩ thia rĩmwe karitũha mũno tondũ nĩ ũkuona kũrĩ family rahitha mehia maya na hangĩkorwo he kamũruti wĩra kana mũruti wa wĩra ũkaigua nĩ aigĩrĩrwo kĩgenyo na akabutanio no kana gaciarwo tũkona maũthĩ maya nĩ ta mang'ania na mang'ania Eh, gĩkĩro-inĩ kĩu ũguo rĩ ũngĩ advise atĩa na what are the warnings iria ũngĩhota kuga mũirĩtu rĩngĩ nĩ athiritanirwo erwo aria nĩ ekũragwo aria nĩ ekũragwo na nĩ kana kanini Kana- ka- ka- ta- ta tũgerie kwarĩrĩria ũhoro ũcio wa mbere no rutire thĩnjo tondũ ũcio nĩ mahia manene mũno tondũ aciari o ngũtiga ndigũtiga kuga ũndũ- niĩ ndĩ mũciari yes no ndigũtiga kuga ũhoro wa aciari tondũ no ĩrũkwĩra wakorwo nĩ ciana ciaku cirĩ atiri yes ndirakũhe rũtha ũgacere kwa mamaguo no ũmenye andũ a- a mamaguo rĩ eh, ndwagĩrĩirwo nĩ kũhingĩra ka- eh, relatives ona ũgĩkũyũ ũrĩa warĩ ho tene tene rĩ mũndũ nĩeragwo ndakaringwo itherũ nĩ andũ makona- makonainie

Mwana aneneha akinyia handũ stage ĩngĩ ndathakaga na ithe. ona rĩu On- Ona ndagĩrĩire nĩ gũkorwo agĩthaka na ithe na kũhũrana kiss icio mũrahũrana. na kũhagana na kũhagana kũu tondũ nĩ ũraputi mũthuri ũcio get into temptations yes rĩngĩ tũcoke twĩkĩre imini iria yagĩkĩrwo nginya haha Ehe, na ũmenye atĩrĩrĩ ũthaka wa mamu wanyu ehe. ũkoragwo wĩ mwana wake wa mũirĩtu koguo rĩ Ũcoke rĩngĩ hau. Ũthaka wa mamu wa mũndũ ũkoragwo wĩ thĩinĩ wa mũirĩtu wake koguo rĩrĩa arora kairĩtu kau gake kĩrĩa kĩagucĩrĩirie nyina rĩ harĩ mũtumia wakwa kĩ nyina kĩ mwarĩguo-inĩ kĩ mwarĩguo koguo no kĩgucĩrĩrie koguo no gĩkũgucĩrĩrie na rĩngĩ ũcoke atuĩke rĩu nĩoka gũkũ ũmũnyite tondũ nyonaga thikũ ici atĩ rĩu nĩkĩ rĩu mũirĩtu mũgima agwa acoke Ah, agĩthiĩ aikarĩre agwa. nyina ithe ciero Mm. rĩu rĩu nĩ kũmwĩkĩra into temptations Mhm. rĩkĩi tũgĩe na, na discipline tũkeraga ciana citũ atĩrĩrĩ eh, baba wanyu rĩu tondũ nĩ wakinyia mĩaka ĩno Eh, mũka- rĩu ndigire ũhoro wa kwaranĩria na ciana rĩu kwanja rĩu matirugaga Mhm. moigaga nĩ mĩndi ũraruga na kĩ nä hau ma- manyitĩte tv nä hau å guo Ma- rĩu na tũme- maragucania tv nĩ kũgucania ũguo ũguo na gwĩka atĩ Mm. kwagĩrĩra o- nĩ kĩonaga tene tũtiaragwo tũkaruge nĩgetha atĩ tũtuĩke tũtuĩke ngombo nĩgetha hĩndĩ ĩyo nĩ mũrari na mamu wanyu nĩ mũraranĩria ĩĩ ũka tũkere nyeni haha mũgĩkerakera tũnyeni ũguo rĩ no ũgũikia kiugo gĩa gũtũma a- athandũke ũndũ kũmenya ũrĩa ũĩ na ũrĩa ato Ehe. na ũrĩa atoĩ Mhm. no rĩu we wĩna thimũ yaku harĩa kona mũthuri ena thimũ yake harĩa kona ciana nacio mũndũ ena thimũ yake mũkaga gũcommunicate communication nĩyo yagĩte a- gatagatĩ-inĩ ka families Koguo- tondũ wakorwo nĩ mũciĩ mwathi wakorwo nĩ ya mama guo na arĩa angĩ Mm. onao makĩrĩa mwagithiĩ mũndũ ũrekĩrĩ kona yake Mm. mũkwaria ciugo cigana ona mũgĩka atĩa mũkanji ũhoro wa Koguo tv tuge atĩrĩrĩ, responsibility ya Responsibility. gũtaara ciana nĩ ehereirwo Eh, aciari nĩ mamĩehereire nĩ mamĩehereire ũguo ndũrenda kũ- ũ- mũirĩtu akinya handũ nĩerwo ũyũ nĩ ũũ thoguo nĩ thoguo ũũ nĩ mamaguo na harĩ nguo iria ũbatiĩ gũkorwo nacio Ĩĩ. ũgĩkuhĩrĩria thoguo ĩni okorwo nĩ kareco wĩ nyũmba ũkĩhotore. wĩhotore

ũbatiĩ gũkorwo ũkĩmũikara kahe- keheri keheri na wendo wa mwana na baba wao to mũhaka makorwo mena closeness ya mwĩrĩ atĩ mahutanagie maha- mahaganage Ĩĩ. to avoid these, these things Ĩĩ. now if worse become worse Mm. tondũ no tũrakĩigua nĩ kũrĩ ciana iciarithĩtio nĩ maithe mao iciarithĩtio nĩ mamama mao iciarithĩtio nĩ makazini twakinya hau tũthiaga rĩu twakinya hau rĩ Reke watho ũrute wĩra waguo. Tiga kuga mũndũ nĩ mũthuriguo. Angĩkorwo nĩ ahira muoyo rĩguo ihu. Mũtware igoti-inĩ ta andũ arĩa angĩ. Mhm. Agĩe na discipline. Mhm. Na angĩkorwo nĩ nĩ mũrũguo wahire na ihu. Na, na ndarakĩhikia mũirĩtu. Rekei mwarĩrĩrie maũndũ macio. angĩkorwo nĩ aramũhikia kana ndaramũhikia no rĩu mũirĩtu ndangĩtwarwo igoti- mũirĩ- mwa- mũirĩtu mũgima na mwanake mũgima matingĩtwarwo igoti-inĩ tondũ nĩ mahira na mahu Matingĩtwarwo. matũ nĩ andũ agima no aya matakinyĩtie mĩaka-rĩ ya gũkorwo ma- makinyĩtie hau-rĩ nĩ magĩrĩirwo gũtwarwo igoti-inĩ tondũ ũguo nĩ gũthũkia mwana itha nĩ ithe kana nĩ nyina kana nĩ mama we kana nũ nĩ agĩrĩirwo gũtwarwo gĩ Ya- ya- igoti-inĩ meraga ciana na matikaiguithanĩrie mũciĩ tondũ hena ka- kagaru ĩngĩ ĩho Yes. Yes. Ĩĩ wona wona wamenya nĩ mwarĩ nĩ- nĩ- wamenya nĩ mama we wa Nĩ mama, mũhira ihu rĩ kana nĩ nĩ ithe rĩ nĩ brother ya ithe. atĩ eh, mũkarĩria mũciĩ Ehe. ũguo nĩ ũru mũno mũno mũno mũno tondũ nĩ kũima kĩhoto kĩa mwana Nĩ ũcio atumia arĩa matetĩkĩtie ũguo ta rĩu okorwo nĩ ta mũirĩtu erwo athiĩ erwo nĩ era nyina thũ- eh, kĩrĩa baba anjĩraga baba anjĩkaga baba augaga ũkona rĩngĩ mũirĩtu agĩkũmwo Ũcio nĩ- mũtumia abatiĩ gwĩka atĩa angĩigua those kind of a red flags ũrĩa wĩkĩte ũngĩgwa red flags rĩ no ũrie mũthuri guo angĩra nake angĩkana na arege rĩ ũtuĩrie wega ĩ ndũgakĩrũgĩrĩre wamenya nĩguo biũ biũ rĩ wĩna kĩhoto gĩa gũthiĩ mbere uge kũrathiĩ na ũrageria kwarĩra ũgagĩka atĩa ũgakĩrema No rĩu-rĩ, wa- ũtanathiĩ kũu guothe-rĩ, amba warie na mwana waku, ũcoke warie na mũthuri waku, ndũgakorwo rĩngĩ na rĩngĩ ti ũma. Tondũ nao andũ nĩmendete gũthũkania mĩciĩ ene. Ke ĩkorwo arĩ ũma. No ĩkorwo ĩrĩ ũma-rĩ, wagĩrĩirwo nĩ gũ take steps. Tondũ ndanaigua handũ hangĩ ũkaigua mũirĩtu akiuga atĩrĩrĩ, Mm. "Ni- niĩ nĩ nyendete, I love my dad. Kũmwenda rĩu kũu Kwoguo ti kũnyitwo aranyitwo nĩ hinya na hinya nĩ ithe. Nĩ makuropire ka relationship ka mũthemba na baba wao. Ĩĩ, nĩ tondũ- Matigaga nyina magathiĩ happy. ĩni tondũ nĩ- nĩ metĩkĩire o harĩa o harĩa kĩambire ndĩmwĩria nĩ wega kwarĩria ciana tene rĩ na kũmagiria closeness ĩyo rĩ nĩ marekereirio rĩu magĩkinya rebu ĩngĩ rĩu nĩ mũthuri na mũtumi Ndũga- Ũcio nĩ- ũcio nĩ mũiriguo rĩu. Nĩ mũiriguo. rĩu ũcio nĩ mũiriguo na ndarĩ hĩndĩ agĩkũhe gĩtĩo agĩkorwo nĩ akomete na Now thoguo question is, ndarĩ hĩndĩ agĩkũhe gĩtĩo does it cost your marriage? It Ũngĩmenya cost. ũguo ĩ, no ũtige mũthuri ũyũ ũmweherere. no ũmweherere tondũ rĩu rĩ ta imajini rĩu niĩ- niĩ na ithe wa njoku wakwa ũgĩtuĩka ithuĩ rĩu tu- We na hapana. njoki mũrĩa irũ. hapana niĩ na ndĩmũtigeire ndingĩ Rĩu rĩ, okay, nĩwamũtigĩra. Ũũ nĩ- njoki nĩagatiga gũgwĩta mami? rĩu hau nĩho tũrĩ atĩ Ehe. arariganirwo atĩrĩrĩ ona mũthuri ũyũ nĩ areka ũguo rĩ nĩ mũciĩ wake araharagania Mhm. tondũ wa mbere ndirĩ niĩ ngatiga ndirĩ niĩ- mũciari wa mũtumia gatiga gũtuĩka Nyina. mũciari wa ũcio Ii. no mwarĩ guo rĩ ona mwakoma nake ndagatiga gũtuĩka mwarĩ rĩu agũciara- rĩu aciara kĩhĩ agũciare kana Ii, agũciare egũciara kana aciare brother. egũciara bratha yake rĩu ũhoro ũyũ nĩ mũritũ mũno mũno mũno Ii. na rĩu ona athuri arĩa marĩ ateneri Mm. rĩu ona arĩa mekuo rĩ nĩkĩo ũrona makĩgeria gũcokia rũĩ mũkaro nĩ kũrakorwo mũno mũno na athuri maratara ciana na nĩ ndĩrakena mũno nĩ arĩa marathiĩ kũrima magatarwo nĩ athuri acio tondũ gũkũ nĩ kũgeria gũcokia kĩ rũĩ mũkaro tondũ rũĩ nĩ rwaimire mũkaro Yes. na rĩu tũtiĩ ũthũngũ ũthũngũ ithuĩ tũtirĩ athũngũ Tũrĩ nyeuthi na tũnyeuthi Agĩkũyũ. tũikare Tũrĩ ta Agĩkũyũ, agĩkũyũ na twĩna ũrĩa culture maikaraga na itũ. twĩna kaca itũ ya kũheana Twĩna gĩtĩo mũtugo witũ. tondũ ingĩahotire kũimagine ngĩinamĩrĩra baba witũ hau ndina nguo nguhi itehotolete cuka rĩu ona matukũ maya rĩ ona ti kaba mũndũ agĩkĩre mũbuto Ĩ. Ĩ. na Rĩu citora rĩ, mũbuto ũcio to mwega tondũ kũrĩ tũmĩbuto tũmwe tight tight mũno mũno mũno mũno mũno so um, eh, mwĩroreri nĩ ũraigua ũhoro ũcio no kaigua nĩ ũndũ wanaigua hihi wanakora na maũndũ maya mothe tũrĩ na bottom line nĩ tondũ wa kwaga kũrera ciana citũ na njĩra njega ũkona rĩngĩ mũciĩ mũth- mũtumia ekĩrire mwa- eh, m- mean mũthuri ekĩrire kana gake ngari ga kairĩtu nũ aragatwara secondary na nũ ũrĩkagĩrĩra agĩcemania nake na kũrĩa agathiĩ akakagũrĩra kĩ eh, chips na ndũ na agacoka gagatipu ndirauga gũtwara mwana cukuru nĩ ũru ona ndirauga atĩ we wĩ mũciari ndũbatiĩ gũtĩkĩra kĩa mwana waku

Eh, athikĩrĩria kana arĩa maratuo- maratwĩrorera ingĩenda kũmwĩra namba yakwa ya thimũ nĩ 0722 68 2205 0722 68 2205 na mũngĩenda kũnyona nĩ tũrĩ obici gũkũ gĩkũyũ nyũmba ĩtagwo njokika house karĩ hakuhĩ na joy center na nĩ tũrĩ na obici- room number 2 first floor na nĩ tũngĩkoragwo na ũhoro ũcio wa mediation kuo ona ũhoro ũcio wa counseling thank you na rĩu nĩ ũndũ wa hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkaria ũhoro wa counseling ya rĩrĩ mũirĩtu angĩkorwo nĩ adivaithĩtwo nĩ ithe mũirĩtu angĩkorwo nĩ mũrũ wa nyina mũirĩtu angĩkorwo nĩ mamawe status ya mũirĩtu ũcio akoragwo ĩhana atĩa for the next program ũguo nĩguo tũgakorwo tũkĩaria koguo ngai witũ amũrathime na mwĩke wega shalom shalom